טייערע צוהערערס וואס הערט זיך? איך בין צוריק מיט אביסל אידיש פאר אייך, און דאס איז שוין איינמאל אן עפיזאד, היינט וועט איר הערן פון גוסטאוואר גרשון עמוס און קלארא רחל גרעף. גוסטאווא און רחל וואוינען אין בראזיל און זיי האבן צוגעגרייט א פרעכטיגע רעקאדירונג וועגן אידן און אידיש אין בראזיל. איז גוט! איר זייט גרייט? לאמיר הערן אביסל אידיש. פראסטע אידיש.
שלום עליכם! איך הייס גוסטאווא עמוס, אדער גרשם אויף אידיש. איך בין א אידיש לערער און איך וואוין דא אין סאו פאולו בראזיל. עס איז פאר מיר א גרויס פארגעניגן וואס איך קום צו אייך היינט דערציילן אביסל וועגן אידן און אידיש אין בראזיל. ווען אסתר האט מיך פארבעטן צו קומען אויף דעם פאדקעסט האב איך זיך זייער געפרייט, ווייל עס איז א מחיה צו קענען טיילן זיך אביסל מיט אונזער אידיש ווינקל דא אין בראזיל מיט דער גאנצער וועלט. פאר דעם צוועק האב איך פארבעטן מיין כלה רחל מיר העלפן ביי אזא וויכטיגער מיסיע. שלום עליכם איך אלעמען! נו, איך הייס קלארע, אדער רחל אויף אידיש, און איך בין אויך א אידיש לערערקע און איך פריי זיך זייער צו זיין דא, ווייל מיר וועלן היינט רעדן אביסל וועגן דער בראזיליאנער אידישער קהילה. פון וואנען זענען געקומען אידן קיין בראזיל? וואו וואוינען אידן דא אין לאנד? אין וועלכע שטאטן? אין וועלכע שטעט? און נאך וועלכע שפראכן האבן זיי געברענגט מיט זיך וועגן דעם מצב פון אידיש היינט, און אפילו אביסל וועגן קארנאוואל? וואו ווא, דאס קלינגט פרעכטיג. נו, טא לאמיר אנהייבן. צוערשט וויל איך דיך פרעגן, רחל, זינט ווען זענען דא אידן אין בראזיל? ייִדן האָבן געוואוינט אין בראַזיל זינטן אָנהייב פֿון דער פּאָרטוגעזישער קאָלאָניזאַציע מיט אַן ערך פֿינף הונדערט יאָר צוריק. אין יענער צייט זײַנען אַ סך ייִדן אַנטלאָפֿן פֿון דער אינקוויזיציע אין שפּאַניע און פּאָרטוגאַל. דאָס הייסט, אַז זיי זײַנען געווען ספֿרדישע ייִדן. די ערשטע וואָס זײַנען געקומען אין לאַנד זײַנען געווען אַזוי גערופֿענע נײַע קריסטן, אדער מאראנאס. זיי האבן זיך גע'שמד'ט, דאס הייסט זיי זענען אפיציעל געווארן קריסטן, אבער אסאך פון זיי האבן ווייטער געלעבט ווי אידן בסוד, אינדערהיים און אין פריוואטע ערטער אויך.

אין ניינצנטן און אין אנהייב צוואנציגסטן יארהונדערט זענען געווען גרויסע כוואליעס פון אימיגראציע פון מזרח אייראפע. אסאך יידן זענען געקומען באזונדערש פון פוילן, ליטע, אוקראינע און רוסלאנד. זיי זענען אנטלאפן פון אנטיסעמיטיזם און ארעמקייט.
יא, אזוי ווי אין אנדערע לענדער זענען אידן אהערגעקומען זוכנדיג ארבעט, זיכערקייט און בכלל בעסערע לעבנס באדינגונגען. די דאזיגע אידן האבן געברענגט מיט זיך אידיש. עס זענען אויך געווען נייע כוואליעס פון ספרדישע אידן וואס זענען געקומען פון מאראקא און מיטל מזרח. אסאך פון זיי האבן זיך באזעצט אין אמאזאן געגנט אין שטעט ווי בעלען און מאנאוס, און האבן געברענגט מיט זיך די לאדינא אדער דזשודעזמא שפראך. זינט יענער צייט ווערן ביידע שפראכן גערעדט דא אין לאנד. בקיצור, אין אנהייב פון דער יידישער געשיכטע אין בראזיל זיינען ס'רוב יידן געווען ספרדישע, אבער היינט איז די מערהייט אשכנזיש. לויט דעם לעצטן צענזוס אין בראזיל אין יאר צוויי טויזנט צען, וואו מען האט געפרעגט מענטשן וועגן זייער רעליגיע, האבן מיר אט די דאטן. נאר א הונדערט זיבן טויזנט מענטשן האבן זיך אידענטיפיצירט ווי אידן לויט זייער רעליגיע, אבער נאך אסאך מער זאגן אז זיי קומען פון אידישן אפשטאם,

אנדערע וויכטיגע קהילות קען מען געפינען אין פארטא אלעגרי, קוריטיבא, בעלא האריזאנטשי, רעסיפי, סאלוואדאר, בעלעם, און מאנאוס אויך. דאס אידישע לעבן אין בראזיל איז אקטיוו און רייך. מיר האבן שולן, סינאגאגעס, מוזייען, יוגנט גרופעס, קראמען פאר כשר עסן, אידישע רעסטאראנען, און קולטור ארגאניזאציעס.
און מען מוז זאגן אז די אידישע קולטור מישט זיך גוט אויס מיט דער בראזיליאנער קולטור. א גוט ביישפיל איז דער בלאקו קלעזמער, א קארנאוואל פאראד וואס איז פארגעקומען היי יאר צום צווייטן מאל אין באו-רעטשירו, די טראדיציאנעלע אידישע געגנט דא פון סאו פאולא. יא, ס'איז געווען טאקע וואונדערליך. מיר האבן געטאנצט צו א פאנטאסטישן געמיש פון קלעזמער מוזיק און סאמבא. גאר אסאך מענטשן זענען געקומען, אידן, ניט-אידן, מוזיקערס, טענצערס, סתם מענטשן אויף דער גאס, ס'איז געווען א פרעכטיגע שמחה. יא, און מיר קוקן שוין ארויס אויף דעם קומענדיגן בלקו. דער בלקו קלעזמער וואקסט. מער און מער מענטשן שליסן זיך אן אין פראיעקט. איך אליין האב געקענט עפעס בייטראגן היי-יאר, ווייל איך בין געווען דער אידיש קאנסולטאנט צו דעם סקריפט פונעם פאראד, און איך האב געהאלפן ביים לערנען די אקטיארן ווי אזוי ריכטיג ארויסצורעדן געוויסע זאצן אויף אידיש. כ'האב שטארק הנאה געהאט.

יא, און עס זענען געווען ליטערארישע זשורנאלן, פאליטישע בוליעטינען און קהילה צייטונגען, אמאל אפילו צוויי שפראכיקע, אויף אידיש און אויף פארטוגעזיש. עס זענען אויך געווען עטליכע שרייבערס און שרייבערינס וואס האבן געשריבן אויף אידיש וועגן דעם אידישן לעבן דא אין לאנד, ווי ראזא פאלאטניק, מאיר קוטשינסקי און משה לוקאץ', אונטער אנדערע.

דאס איז טאקע א שאד. דאס מאכט מיך טאקע טרויעריג ווען איך טראכט וועגן דעם. ם, דאס איז א שאד, ווייל צוליב דעם און צוליב אסימילאציע בכלל, רעדן היינט אלץ ווייניגער מענטשן אידיש. די צאל אידיש רעדערס איז אסאך קלענער ווי אין פארגאנגענע יארצענדליקער. פון דעסטוועגן איז יידיש ניט אינגאנצן פארשוואונדן געווארן, אפאר חסידישע קהילות רעדן נאכאלץ יידיש טעגליך אין דער היים, אין שול, און עס וואקסט היינט א נייער דור יידיש רעדערס. עס איז דא אויך א קליינע אבער וויכטיגע יידישיסטישע סביבה וואס איז געבליבן געטריי דער שפראך און איז טעטיג אין סאו פאולו און ריו דזשאניר.
איינע פון אזעלכע גרופעס הייסט לעבן פאר אידיש אין ר י, איך האב דארטן געלערנט אין דער פארגאנגענהייט, און דו רחל לערנסט דארטן איצט, איא? יא, איך לערן אן אנליין קלאס ביי זיי. מיר באטן אן קלאסן פאר דערוואקסענע און עס איז דא אויך א גרופע וואס מאכט פנים אל פנים'דיגע אקטיוויטעטן מיט קינדער דארטן אין ריו דזשאנעירו. די גרופע באקענט די קינדער מיט יידיש דורך לידער און שפילן. און דא אין סאו פאולו איז וויכטיג צו דערמאנען דאס פאלקס-הויז אין באן העשירו, וואס פארמאגט א ריזיגן יידיש ארכיוו און ציט צו יידישיסטן פון פארשידענע סביבות. דארטן האבן מיר זיך באקענט מיט אסאך פון אונזערע חברים וואס לערנען זיך יידיש, און אמאל האב איך דארט נאך געלערנט אין אלף-בית קלאס. יא אוואדי, לאמיר אבער לייגן דעם טראפ אויף דעם וואס דו האסט שוין געזאגט אז אידיש ווערט גערעדט בעיקר דורך חסידים און עס קומט זיי א גרויסער יישר כח דערפאר, און אין שייכות מיט דעם וויל איך זאגן אז אזוי ווי איבער דער גאנצער וועלט מוזן מיר וועלטליכע אידן טון אסאך מער פאר אידיש און פרואוון רעדן די שפראך יעדן טאג, אפילו אויב עס קומט אונז אן שווער. עס איז זייער א וויכטיגע זאך.
מסכים. אינגאנצן מסכים. דער פאקט וואס זיי רעדן אזויפיל אידיש איז זייער פאזיטיוו, און מיר מוזן זיך אינספירירן פון זיי און פרואוון רעדן וואס מער. למשל, איך האב לעצטנס באזוכט א שול, א חסידישע, אין באהיטשירא, און ס'איז געווען א מעכטיגע איבערלעבונג. ווען איך בין אריינגעגאנגען האט מען מיך הארציג באגריסט מיט א ווארעמען גוט שבת, אדער גוט שבת ווי זיי האבן עס טאקע געזאגט, און איך האב געקענט רעדן די גאנצע צייט נאר אויף אידיש. אפילו די קינדער דארטן האבן גערעדט אידיש. עס איז געווען א מחיה צו זען און נו, אז אונזער שמועס זאל ניט זיין צו לאנג, לאמיר אפשר זאגן נאך אפאר ווערטער. וואס ווילסטו זאגן, גרשון? נו, איך וויל זאגן אז יידיש לעבט ווייטער אין בראזיל, כאטש איצט אין א סך קלענערן פארנעם, און עס וועט נאך ווייטער לעבן, סיי ביי די חסידים, סיי אין וועלטלעכע קלאס-צימערן. יא, און אפילו אין קארנאוואל פאראדן.
זיכער, נו, אבסאלוט. און דו, וואס ווילסטו נאך זאגן? נו, איך וויל נאך זאגן אז עס איז געווען א מחיה צו זיין דא און זיך טיילן מיט אייך אביסל מיט אונזער אידיש ווינקל אין סאו פאולו און אין בראזיל בכלל. א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך. יא, א הארציגן דאנק. מיר האפן אז עס איז אייך געפעלן. זייט געזונט! זייט אונז אלע געזונט!
א שיינעם הארציגן דאנק גוסטאווע און רחל, ס'איז געווען א פארגעניגן צו הערן פון אייך און לערנען זיך אביסל וועגן אידן און אידיש אין בראזיל.